Míle Volta Region, port didi tso mía gbɔ, airport didi tso mía gbɔ, aleke míawɔ atsi number one yi na be mele tsitsi o, eya nye míaƒe mɔdodo. Egbe nu yi medi be magblɔ na wò enye be, ne nu yiwo mele fiafia, nu yiwo mele wɔwɔ le mɔ dzi ele dzidzɔ na wò la, dze agbagba be na subscribe. Kpɔ gɔmea, kpɔ gɔmea, kpɔ be eh, nu dze button dze ma woŋlɔ ɖe edzi be subscribe, na subscribe. Ne subscribe vɔ la, ekema anyi kpli wò míanɔ kame. Subscription nu eve le ŋu. Ne subscribe le wo bat ezi button dzi la, azi ga via dzi, ga sue ma nazi dzi. Notification bell zi all. Ekpe ɖa ɖi kple susu be gbe sia gbe ne mekɔ video kɔ do ɖa wòe anɔ xɔ anɔ YouTube atsi na wò be mekɔ video kɔ do ɖa. Ta Akpa ma ya medi be magbɔ na wò egbe ema. Dze agbagba ne nɔ subscribe. Ne subscribe wɔ la, nàte ŋu amɛ kple exɔwɔwɔe. Amɛ kple exɔwɔwɔe kple susu be wotsɛ woakɔ woƒe susu kɔ va mɔ dzi. Woakɔ woƒe eh, to kɔ va mɔ dzi kple susu be míanɔ nu srɔ̃. Aha, ta akpa mae ma. Ok, egbe nui mede be míakpɔ nye be mekpɔ comment ɖe yi tɔnyewo ŋlɔkɔ ɖo ɖa alo mi ŋlɔkɔ ɖo ɖam tso míaƒe ebe question abe nukata míawo la mele tsitsim o alo votarage mele developing o, mele ŋgɔgbe kpɔ o, eŋe me nukata mele ŋgɔgbe kpɔ o. ekpɔe ɖa ɖe. Vɔ mena ŋuɖoɖo sue ya enyo be mava ɖe ta eh, biabia Mawu na ame sia ame nese egɔme. Gbãtɔ eya nye be hafi edu natsi ɖe le xexea me akpa ɖe sia ɖe le industry alo edɔ eyae nana be edu tsina. Edɔ eya gɔme nye be buy and sell. Egbɔn la siwe alo barter trade yi mi nɔ wɔwɔ ca ɖe eya ko mia tɔgbewo wɔ vɔ edu ci. Hemi nɔ Egypt eya na edu ci. Barter trade eya enɔ mia si. Ne mi kɔ akpa ma kɔ da ɖe ɖe industry wawe nɔ mia si yata mi te ŋu ci Ne ekpɔ history me ɖe, Egypt me ɖeko nɔ anyi kpoo. Edu ɖe sia ɖe yi ke tsi ɖe, factory kple industry woawoe na eduɔ tsi. Mage ɖe Google me ne makpɔ be ɖe definition ka wokɔ na edu tsitsi alo ecountry, ne wobe country tsi ɖe, definition ka wokɔ nɛ. Ne míatsɔe kpɔe tso akpa ma, biabia yi wobia mee nye be, Nukata Votaredzi mele developing o, mele tsitsi o? Votaredzi, nukata wòle be, nukata wònye be votaredzi le gbegblẽ ɖe edzi? Maxlẽ definition le nyewo fon dzi ebe, A developed country, also called an industrialized country, definition yi wonam le Google ema, has a mature and sophisticated

Industrial and service sectors. Service eya ƒe enya me gblɔ le marketing side. Service center makpɔe makɔe be plumber, mechanic, gbede yiwo nɔ mía si va yi, eh, steel benders wɛ. Woawo woawo le service render na mí. Vɔ nɔ be industry ɖe eya nya ame yiwo le nu yiwo mate ŋu awɔ le aƒeme

ok mi le volta region port didi tso mía gbɔ airport didi tso mía gbɔ aleke míawɔ atsi number one yi na be mele tsitsi o eye anye míaƒe mɔdodo number one yi na be mele tsitsi o le volta region eye anye míaƒe mɔdodo the roads are not good for even food product to transfer to the city. Be míakɔ nuɖuɖu gbalo tso Volta Region kɔ yi ɖe Accra ɖe, agba ya wònye na mí. Ta nɔmba one, míaƒe nu gbãtɔ yi le míawu le Volta Region eya nye míaƒe mɔdodowo. Nɔvinye, ne èva mɔ dzi ɖe, Comment ya tɔgbe ya me le didi ma nɔ hɔhɔe ma. Problem ma wo sugbɔ. Vɔ eyi ma te ŋu alé ɖe ya me le tsitsi na wɔe. Be ɖe dziɖuɖu woawe nya mía wulawe le Volta region. Míaƒe dukplɔlawe ɖe woawe nye mía wɔlawe. Ya ta me ŋlɔ le comment ya te be ewɔ na ma be national cake ɖewo mele ma nyuie ɖe o. Vɔ nɔ le ŋma nyɔɛɖe ɖe yɛ kema miaƒe politician woe amɛkawo mi kɔ daɖe ŋgɔgbe be no va yi wɔ dɔa na mi. Emɔ dodo gbalo gbalo enye problem le Volta region. Stability of light enye problem le Volta region. Vɔ River Volta tso va yi. Ta nɔvinyɛ ne va mɔdzi ɖe edzɔdzi nam mlɔ comment yi. Ne míakpɔ be leke míawɔ atsi. Ok. Mía nɔvia gblɔ be anyo be ame yiwo le gbe dzi no gbɔ va aƒe ne woava invest. Nyateƒe wònye. Míagbɔ va aƒe míava invest. Migbɔ va aƒe ne miava invest. Matsi nya ɖe na wɔ le investment ƒe akpa dzi. Ehɔnyo geɖe yiwo le diaspora ɖe. O na me nya be ne you a invest ɖe you a invest le Accra. Why? Because the social the Accra itself is industrialized city. Ekpe da ɖe ta industry yi mi le yɔyɔ ɖe. Eya mi le gbɔgblɔ be ɖe dzidudu ye ya wɔ industry gba factory ɖe ke mele mi asi le Volta region. Ya ta menɔ aƒa do. Factory ɖe ke mele mi asi le Volta region. Ye mi nya factory nene yi ma to ha yɔ o. Ye awɔe be woa employ ame ɖeke o. Awu wole wɔ le yovowo dekɔ le miava obloŋ ni woawu. Wɔtsi wole wɔ le yovowo dekɔ le vava. Ame ɖeke miame nene industry aɖe leke miawɔe a establish. Amea le kpɔkpɔ mado ʋu mava yi dro agba tso Accra. Afi ma kɔ va at least government ne ʋu depot ɖewɔe. Iron Rod Depot ma nye be ɖe nye ya kɔ nyewo ga akɔ va yi ʋui le Volta Region ao. Cement factory wo ɖe wo mate ŋu aʋui le Volta Region ƒe akpa ɖeke oa? Building materials wo ɖe wo mate ŋu aʋui factory na hama wɔwɔ ɖeɖe gba lo le Volta Region a? Ne nye me ka ha tso wo. Every nye me nya enu yi mi te ŋu le wɔ ko nye agble eh, agble nu kple kpatsa.

Ele gɔmesi nam ne míhiã industrialized country hafi míate ŋu atsi. Ta teƒe yi teƒe yi develop alo a town that is industrialized. Fima nakpɔ be investment woatsi le eyata voltage mele tsitsi o. Fifia míatɔ le gbɔgbɔ tso yevuwo ɖe. America wole gbɔgbɔ wobe eh, eh, return, return, return, return. Slave wole gbɔgbɔ va be mia tɔ yewo va yi tsi gbeme wole gbɔgbɔ va ɖe nɔvinye ɖeke me kpɔ da afɔ vota ɖe dzi o lo eya ma tsi na we ɖeke me kpɔ da afɔ vota ɖe dzi o ɖeke me kpɔ o susu be ya va vota ɖe dzi o because all the industrial si eh, businesses are in the city ta ne me ga le gblɔ ma ga gblɔ ke our government our representative in the government sectors aren't helping

Ɖepo ɖepo ɖepo no bui. Ma nye be ame ku ame tɔ ɖe akɔ woƒe cooperative. Ye wa kɔ eh ega ɖe kɔ va yi de na ɖe me wa ƒle fom tsɔ akra kɔ va kɔ ɖe ho be mia nɔ dzadzra ao. No no ƒu fon fon ne ne ga me ma te wa ƒu factory ao ɖe na mo no kpɔ dɔ no wɔ ɖe no ƒu ɖepo we. Ne ɖepo at least ne employ ame ku ame tɔ ɖe. It is then that we can start. Adada ŋda tla mí ame yiwo mí le mí be mí mí le amewo di no va wɔ dɔa na mí ɖe. Agbledelawo mí nye. Enye titsa. How do you think you can invest? Mí ame tɔ mí ame ne mí akɔ gakɔ ƒuƒu aƒe mí akpɔ susu be ok mí de mí awɔ asitsatsa ɖe.

so that the youth can get job to do. Ekpɔe ɖa ɖe, ahaa, ta akpa ma ema nye ma ƒo nu sugbɔ o. Topic a, this is a very good topic. A, a, in fact, eh, nɔvi nye Ejagba, comment yi ne kɔ do ɖa Ejagba. Nu kata voltage mele tsitsi o, eya nye me kpɔe ma. Nu evelia, yi mi le aƒa do yi nyi mi le aƒa do le mɔ dzi eya nye be the concept of going to go and work on gold after life yi nye subɔsubɔ yi wokɔ va na mi be ne ku vɔ de ava yi zɔ le sika dzi de matsi na you don't know the gravity of it ena ame geɖewo mi le hea me lo but the mind is close. Yiwɔe be we are not thinking far, we are not thinking for the generations. Make ɖe sɔlimexɔ me, ma yi ma va yi do gbe, ma va yi do we, ma dzɔ ga na pastor ko ne ma gbɔ va aƒeme nye megbe o yi ɖe sɔlime. Vɔ mi be ɖe, you need to take the concept, the fake content, uh, concept of, of uh, yi ɖe Ne ku vɔ nayi de dzomavɔ me, ne ku vɔ ne nayi vayi zɔ le sika dzi ɖe, de ɖa ne nayi invest le agbea me. Mègadzra wò Krisnɔnuwo de ɖe dziƒo ao. Stop saving in heaven and save on earth. Stop saving in heaven and save on earth. Ame ɖeke me va yi tu xɔ, ame ɖeke me xe suku fe le kuwo de o, ame ɖeke me de srɔ̃ le kuwo de o. Yesu Kristo gblɔe. There is where you have the responsibility. Ta ne enye minister, enye nukanuka ele dzidudu ƒe mɔnu me be ɖe. Mikpɔ be leke mía, mía, mía, míaƒe duwo ɖe atsi. You need to do, the government need to do first before we can industrialize ourselves, before we can invest. You just put your eye. Ame nene yiwo gbɔ tso Amerika, wobe yiwo le gbɔgbɔ tso ame yiwo gbɔ tso Dema, wogbɔ tso eh, leke leke, wogbɔ tso leke yɔnɛ France, Europe. Ame nene va vɔ ta ɖe dzi be yava yava invest. Menye na va tu guest house woame ku woame eve o. Me ya mi le yɔ be investment wa o. That is personal investment. Akpe ɖe miawo. Ya me nya be ame ku woame eve do le wɔ. But that is not good enough. Me de na mi o. Dzi dudu ɔ de. Mi be fix good roads and make good policy be ne mɔ gblẽ ɖe woava dzra mɔ ɖo. Whether NPP or NDC, government should make good policy whether NPP or NDC ne mɔ gblẽ ko no dzrɛ ɖo. Yata Ghana mele tsitsi o. Ne dzi du ne NDC wɔ mɔ ɖee. NPP be yemadzre ɖo o, eyata votari dzi gblẽ va se ɖe egbe. Ne NDC wɔ naɖe ɖe, ne eva yi se mɔ dzi ɖe, egblẽ it is for NDC, it is not so one of the things nuyi wona, nuyi ga kpe ɖe ŋu be mele tsitsi o ɖe, eya nye politics and it is, it is one of the major key to our downfall le votari dzi, politics. Hmm? Kpɔ, ne mi ga yi me ɖe corruption ele mia eta tso le mia ŋu corruption. Lawyer wo le me, wo le te xɔ, le gbɔn xɔ le dudu. Politician wo le me. Wo le Ghana ga du. Yata me tsi na we be gbe sia gbe mia nɔ mia fɔ ya mia nɔ gbɔgblɔ be mia nɔ swearing le Bible kple Quran de de de. Sigbe ko wa nɔ mia fi because they don't fear death. wa politician wa ɖe wo me le wo me le dzomavɔ ƒe ŋkume kpɔ wo awo ewo yi le yi gbɔgbɔ yi le gbɔgbɔ le asime yi le gbɔgbɔ kple woƒe tomato le ta ɖe ewo le vɔvɔ na dzomavɔ tasi vɔvɔ na dzomavɔ tasi ŋugbedodo ma wo do na wo be nava yi zɔ le dziƒo awo live a good life on earth and save on earth and stop saving in heaven mebia dagbe na we nɔvi lɔlɔwe Mega ŋlɔ be subscribe ne na ma video ya kple ame nɔvi be ne mi di be mia tsi ɖe mi di be vota ɖe dzi ne nyo ɖe ame wo agbɔ va va invest ne dzi dudu wɔ basic infrastructure ne dzi dudu ʋu factory wo ɖe ya ƒe ame wo ava invest ame ɖe be ya va ʋu glass factory eh, nuya eh, aluminium industry Dzidudu adze be wòaʋu faktri gbã ne woanɔ aluminium manufacture alo wòaʋu depo ɖe hafi ame aɖe ate ŋu a invest le aluminium me. Mebia dagbe na wòe, míanɔ ka me?